Ber kakana, lutino Acholi, omegina ki lumegina i twok lobo mapat pat, akwanyo cawa man me lok kitwu dok acwalo mot dok i kom wun lumuku. Dong omegina ki lumegina kakana macalo Acholi, an tin atye ki lok awaja ma pigi tego. Atye ki tam ma pi kitego ma amito ami ki wan i kin wan macalo kaka Acholi. Dong Acholi, an cwer cwinya tye madit pi neno daa ki mone ki lweny jui ma tye i kin wan macalo lutino Acholi, lweny mo ma tere peke. Ci dong lweny eni ma wan lutino Acholi wamako twatwal i kin wan-ni mono lweny eni obicwalo wan kwene? Agikkine obibedo awene? Agikine wubibedo awene? Elwenyo wabilwenye pi mwaka adi? En ma gobane ngo? Wan macalo kaka Acholi, magoba ango ma wan wanongo i kom lweny eni ma wan watye ka lweny i kinwa kenkenwa macalo kaka nino ducu, cawa ducu-ni? Pingo pe wakato ne ki solution me giko lweny eni pi labinaka en wamedo ne ki timo jami mabeco ma twero dongo wan macalo kaka Acholi ma twero kelo deyo I kom wan macalo lutino Acholi ma twero kelo yweka I kom wan macalo lutino Acholi ma twero jingo gang. Kombeddi peko ma wan Acholi watye iye bur ma kibolowa iye tut tutwal. Ento ki tung bot an macalo Daniel Soka, gin ma aneno twero kwanyo wan ki i peko nyo ki i bur eni matut ma kombeddi lurok gubolowa iye ni en aye kwan, marre ki ribbe. Dong lutwa an awoto i twok lobo mapat pat, awoto i lobo mapat pat madwong, aneno kit ma dano kwo kwede. Aneno ki kaki mapol kit ma gikwo kwede. Aneno dok atye ki ngec kit diro mapol ma aneno dano kwo kwede i lobo mapatpat i twok lobo mapatpat. Dong wan acwali ka pe wakwanyo cwiny man me adegadega, cwiny me mone ki colcwiny moni mere me kin gang me kweyo piny-nyi, ka pe wakwanyo ci wan pe wabiwoto i citep mo anyim, even one step. Pien mono i cawa weng Acholi ka dong tye ki gin moni maber pe ye mako cing Acholi lawote pe ye konyo Acholi lawote pe ye miyo tam bot Acholi lawote ma onongo gin maber kono owac dirone kit ma inongo kwede wek okonyo ominne ki laminne moni ikwanye ki bur. Acwali pe ye, acwali tamo pi en kekene, acwali tamo pi en ca gwok ki lutinone nyo tamo pi iye keken. Dong kakana tam enoni ka wan amedde kede macalo acwali wan wabibedde ki deno can ma kumeno kumeno can ma labinaka dok o i kare mo i mwaka mo ma bino anyim ipo ni kaka acwali orwenyo kaka acwali obirwenyo ki ata. Kombeddi dong lurok itye ki lurok dong tye ki neno matut me neno yo ducu me mayo ngom ma megwa. Bene giwaco dok giyero wan atir i wiwa ni wan macalo Acholi pe wangeyo tic ki gum ma Lubanga omiyowa. Pe wangeyo tic ki lonyo ma Lubanga omiyo wan. Co, kom, koro waribbe. Wacungo kacel, wamako cing luwotwa, waribone kacel wek wajengo paco. Ento wan macalo lutino acodi, nongo watye ka lweny cawa weng, kare ducu, nino weng. Daa i kom lawoti pi tyen lok mo ma konnye peke, kwero lawoti pi tyen lok mo ma konnye peke, mono i kom lawoti pi tyen lok mo ma konnye peke. Ci dong gin man wabitimo i mwaka ma romani onyo pi kwowa olu pi kare ma romani. Dong an awoto i lobo mapat pat aneno labol ka ineno kit akaki mukene kwo aneno dok amoko caden ni mone ma tye i kin acoleni pe ocakke tin ocakke bor wek dang waa ki i Bael-gazel pi lweny ki mone mogo ma konye peke. wamon paka waa watye wa iye ka ma watye iye kong bedi-ni. Kono dong kong bedo ka ma wao iye ni dong wabedo kit muyomcwiny ki kuc ki ribbe ki mar i kin wan macalo Acholi ento nongo pud watye medde ki lweny, lweny tye ka wot nino ducu pe ka gik dano tye ka lweny watye i lweny i kinwa kenwa kenwa pi nino ducu. mogo i lok kabati, mogo i lok ka politics, mogo i lok mogo ma konye peke, mogo i lok ka keny mere mogo bene me laro dako nyo bene mogo bene nongo pe wa ki dakone bene dong mogo bene i tyen lok mo ma konye peke. Dong ba coli an aneno bedo ber ka waculo lutinowa madwong i gang kwan, wamako yo me culo lutinowa i gang kwan. Dong kit ma dong ocwalo lutinowa i gang kwan kombeddi tye ka dwogo tek. Wan macalo Acholi, wadwogo calo bul pele pa kaka mukene ma gitye i lobo Uganda kacel ki twok lobo mukene. Gin ma tye Acholi, tam maber ma amiyo ki wunu nyo ki wan ducu en aye ni wacwalu lutino ma megwa woko. Wacwalo lutino ma megwa woko outside Uganda. Wakwanyo tute me neno ni wacwalo lutino wa o weng kong dong ka kwan woko. Pe kwan moni me Uganda ni. Watutu ne me cwalo lutino wa i America, Canada, Europe, Australia, twok lobo mapat pat. pi lweny ma tye i komwa i gang kombeddi-ni dong mito diro ki ryeko matut ento pe dong tek kom. Ka tek kom dong kombeddi wan macalo Acholi pe watwero pien me acel i numbers wanok tutwal, ee kerowa mo dong peke. I kit me lim kombeddi Acholi tye lucan loyo weng ki i kin kaki ducu me Uganda. Pacent pa Acholi cok tye wa i 68 cito wa i 69 ma lubbe ki statistics ma kitimo. Hmm? I lobo kany wek ibed ki kero me lweny nyo kong bene tye ki kero me cente. Eh? Ki ryeko tye. Nen dong kong bedo wan Acholi ma wakwano ni wanok tutwal. So lweny ma kom bene tye mitte ni pe mito dong tek kom, mito ryeko me kwan me ngec ki dong lim obed tye i cingi. Dano kome dong lwenyo ma lubbe ki lim ki diro me kwan. Kom bedi kong in inen kit Acholi tye ka kane kwede i kingi, inongo ni moni tye mere ca gwok. ngene moni manok tye ka tute ki yone weng ni ibedo i palament awaco pol kare wai ni palament mito jo ma gongo gitye ki ryeko matut gitye ki tam matut they need heavy thinkers, great thinkers ento pe ngat mo keken dong waci ni an atwero bedo i palament kun kit kicweli i palament magobane bene peke tam mo matir ma kwiri ma in itwero kelone kede me dongo. gang peke. Dong bene ka gicako neno ni lutino acholi ma lubbe ki kwangi ki ryekogi, inongo ni manokke aye gitwero bedo dano calo Cabinet Ministers onyo Prime Minister onyo jo mukene. Pingo? Kwan mo matir peke. Eh, Inongo moni bene muku nongo opoto wa kilac woko weng. Eh, i poruko weng wa ki bif kuro wa ki sini apwa i poruko karataci weng tye ka nyuto marac gin mo ma i performing maber bene peke ento tye ka dite calo ngecet ni itye ka myero obedo pala i palament en bene myero obedo lalok pi acholi en bene myero obedo ka ngo enoni mono cwalo wan kwene acholi. I palament kicwal jo ma tye great thinkers and great thinkers weko medde i lobo ma megwa nongo watye ka cwalo lutinowa i gang kwan nongo watye cwalo lutino ma megwa i lobo ma woko so tamma ma tye en aye bot MPs kacel ki wan ducu ma watye ki kero watutone me cwalo lutino ma megwa macalo Acholi woko amiyo labolle ma lubbe ki Kenya. I kare ma Oginga Oginga wod Jaramogi eh, odong ki ki cime onyo ki yere macalo prime minister me Kenya, gin ma otimo maber en aye me nenone ni lutino luo jaluo gucito gukwano matek. Jalwo gucito gukwano matek en gucwalo lutino jalwo nyo lutino lwo woko i lobo ulaya madwong adada rijale dong kombeddi ineno calo en Obama gi ki professor anga gi kun professor anga gi kun professor anga gi lwo mukwano i Kenya dwong ata en lweny kitgi tek kaka macalo kikuyu i kare ca. ma dong Kenyatta tye i loc gujingo komgi i kit me yako ngom gugedde ki otel madwong ata ento kombeddi lutic i otel eni lumanaging business weng gitye lwo pien lwo guketo kwan calo gin ma tye namba acel. Ka ineno i Nairobi kong keken ma bene pe tye kaka pa Luo, Luo bor Kisumu ca ento inongo ni lulonyo me Nairobi polle weng nongo gitye ngo? Jaluo. Lukwan matego Jaluo, icito i opic mo keken inongo Jaluo, i Kenya ka iloko leb Luo i opic mo keken lwongo ni. Omin ngo omin ilwongo mere ni omin kiwinyo ni iloko leb luo dong gwang ma kikonyi konyi dong kom bedo bitowu yot pien ka mo keken inongo ni officials-te nongo tye lwor ci nene ludito madongo ludito polic ludito mony ludito ngo ministers dipatmen mapat pat pat pat ducu i Kenya inongo ni tye jalwor. pien guketo cwinygi i kwan. Kombeddi gin aye dok gitye ka managing lonyo pa Kikuyu. Kikuyu pole weng pe gukwano gin gubedo ka keto cwinygi i bijinec ento o ka mo ma dong bijinec ma megi-ni odongo ocito lamal ma dong ka labongo ongec me ryeko me kwan inongo ni dong pe gitwero mane ceng so inongo ni lutino olwor gin aye gitye ka coyogi me bedo calo accountant me bedo calo lutic madongo me i otel me ngo me ngo me ngo me ngo kombeddi lonyo me i Kenya tye ka dwogo i cing jadwor in all ways pien giryek gukwano gidwong woko ma pe larre so tam ma amiyo ki bot wan macalo kaka Acholi wacwalu lutinowa madwong woko. Wacwalo lutinowa madwong woko. In moni ma inongo opportunity me kato woko-ni, kel omegini, wadini ki lutinowu moni i can ma gang can-ni madwong woko. Kel wadi tek adong iwinyo ni leb lwor, mak cinge iket ka mo. Adegadega moni me miyo piny, me miyo ki kwiya piny eni ki deng wic-ci pe cwalo wan ka mo, wan macalo lutino Acholi, wan macalo kaka lwor. I'm tired of seeing this nonsense pien icoo idonyo i YouTube inongo dayet moni lok gec gec cito i Facebook dayet ki ngo wer bene weng ma gitye ka wero inongo wer me agec agec wero luwot bot ngo lweny eni pe obicwalo wa ka mo wajulu ribbe wajulu marre wajulu tic matek. Wajolu kit me konyo luwotwa me mako cing luwotwa i kaka ma megwa. Rwo first, Acholi first. Wanongo slogan mo maber ma twero cung maber bot wan macalo kaka Acholi ma twero lweny pi wan macalo kaka Acholi ma twero ribo wan ento pe gin ma twero poko wan apoka nyo kelo adega adega me mone me kwiya piny. ma bed cwalo wan ka mo wan macalo kaka dwo wan macalo akaka coli wunen kite ma dit kede wan macalo acoli wapong ni rum i south Sudan wapong ni rum i Uganda wadwong ata calo dwo i Ethiopia wadwong ata macalo dwo i Tanzania wadwong ata almost i Congo weng wadwong ata watye ka weng wan dwo ento pe inongo ni kitwa kare mo acel ni wan macalo dwo wabedo president me lobo egoni kit pa mwaka acel pi mwaka acel keken kwan pe ryeko pe ribbe pe winye pe i kin wan inongo ni lutino acwele aye dok konyo lurok me lweny i kom wan macalo kaka En nongo watye ka timo ngo? Nongo watye ka timo ngo? En nongo watye ka cito kwene? Kong wan macalo kaka i ah, wujone pe dong angeyo kit omera alok kede. Ka onongo kong dano kong dong kitemme kong lutino acwali kong owot tok i kin piny gucit gune pien wot ki limo piny ka ki wot ka mapol bene kong ryeko in dok kong kwan mukene madit ata. pien ka wii dong ogak koko ikwano koro ni i sub county eh kodi kwan moni ma nongo in ikwano ni i primary ikwano pa dibe secondary icito ikwano pa dibe SS icito i PTC pa dibegi enoni kodi kwan eni pe konyo dano owoti kimak cing dano dano owoti gucito ki level mapat gutim lobo mapat pat gunen kwo gutim comparison Ci dok ibicako maro lobo ma megi, ibecako maro meru, ibicako marre ki wadi. An aneno kwiya piny woko otiyo matek, pien ka mo keken ma lweny tye iye matek twatwal, nongo kwiya piny tye iye matek twatwal. Pien ka onongo wamaro i kin wan, wan ma wangeyo piny dok wangeyo piny, onongo pe wabibedo ka balo cawawa i daa ma tere peke, i lweny ma kwero peke, i yet ma konnye peke. Ento wabimako ribbe calo gin maber. In acoli moni ma itye kun woko, tute imak cing lutino acoli ikel woko i lobo Ulaya. Tute me neno ni lutino acoli okwano. Tute ni ikonyo lutino acoli. Langat mo keken ma openyo kony ki boti mapat ki acoli pe ekony dong kong. Nen ni ikonyo kakani macalo acoli. Kony maber loyo en aye me neno yo kit me kwanyo luwotwa ki cwalogi i lobo ma woko i lobo Ulaya. Wanyayo kunu. Kono nen kit adinka girwatte kwede, kit gimarre kwede. Dinka gitye ki kom kom akaun me teke latin dinka ma tye performing kit o performing mararac giculo teke dong owinyo ni okeyo kono onero ni kono nga kono nga kono nga. ki gwokki gimare giribbe. Ci dong wan macalo Acholi mono, ngo ma olamo wan? Anga ma olamo wan? Moni eni mono, pingo kilamo wa lamo nyo dong tye calo acena? Wan macalo Acholi kong wacako marre i kin wan, wacako ribbe. Nen kong peko pa Acholi lawoti calo pekoni, nen kong dong can pa Acholi lawoti calo canni. waribone i kinwa akakana kong wajolu ribbe i nam acel. Waneno yo me neno ni wakwanyo lutinowa ki i Uganda kong wacwal lutinowa woko gucit gukwan kong wunen kong kombedo Waganda kite gitye kwede, kite gidwong kwede woko, kite giribbe kwede woko dong gucoyo ma tye calo policy. ni mwaka ki mwaka dog ot ma kuman ocwal lutino ma romo apar dog ot ma kuman ocwal lutino ma romo apar woko nao ka dong onongo ni tye kumeno wan macalo acholi pingo pe wa embracing lok eni ni wan macalo kaka lubalo abek i mwaka ki mwaka wakwanyo lutino makato apar wacwalogi ka kwano woko. ka kwano koc me moo, ka kwano koc me engineering, ka kwano koc me ngo business, kono me ngo accounting i level mapat pat IT. Eh, wan macalo lutino acholi ma a ki i agago watutone ni lutino acholi makato apar nyo maromo apar wacwalogi ka kwan woko mwaka ki mwaka. Meno eni gin ma omyero watim wan lutino acholi macalo labongo omyero wanen ni wacwanyo lutino labongo wacwalogi ka kwan i lobo ma woko i ulaya makato apar mwaka ki mwaka ci ka wabedo ka timo gin ma kumeno kare ducu pi mwaka makato pyeraryo you will see how we shall be great. Kom bedo can keken dano wa pe ri dano wa oo mwaka pyera angwen mwaka apar apara boro mwaka pyera aryo wiya bicel oto woko can kono ngo kono two ki peko keken dano tye ka to ki preca two mogo calo diabetes kono ngo two mapol ata ata medde ki tam ki stress mapol matye i kom kwo wa macalo kaka coli. Wamoko gin eni obed calo mac kaka ducu dok kaka ducu ka waa ka i kaka pa labek tute ni wun lutino lutela me pa labek weng wuribbe dok wunen ni lutino pa labek ma romo apar apar mwaka ki mwaka kicwalogi ka kwan i Amerika, US, i Canada, Australia, i Europe ka kwene. Kong in inen kong i Nigeria inongo dog kaka giribbe gicato ngom ma megi ka gucato ngom ma megi gicwalo ki lutino ma giryek ma romo abic nyo apar ka kwan i lobo Ulaya pien gingeyo ni ka lutino eni gukwano i nge mwaka manok gubidwogo giwilo ngom madit loyo ngom ma gicato-ni gikelo dongo lobo madit ma loyo ngom ma gicato-ni. kombeddi inongo acholi tye ka cato ngom i wel mo ma konye peke eka acel kono cel alip miya abic cato ngom ma twero wilo bajaj kiken inge mwaka aryo nongo bajaj ini oto woko nongo obedo konye peke weng nongo u luzi ngom, ngom kicato i gin ma pire tek tutwal. Winye ber ni in onongo ipeke ki dyang ento icato but ngommi mo, iwilo dyangi ma romo aboro, ionyo i ngommi kenyo. Winye ber ni in icato ngom me culo lutino kwan i Ulaya ento pe kwan i Uganda-ni. Kwan me Uganda-ni pe kwan ma omyero kicat iye ngom. Eni kom kwan ma omyero kipwor apwora. Ento dong ka mitte ni latin ocit te kwano degree master kwene i Africa, kono kwene i Europe, kono kwene i America, en aye kicato iye ngom. Ngom omyero kicat pi gin ma tye very important, pe i gin ata ata. Co iya tye i cwer pien awoto i lobo mapol, aneno dongo lobo ma tye i lobo kit ma dano tye ki iye incompetition we are in competitive world right now ngat mo ma obitamo pi kaka ni peke ngat man tye ka mito bedo namba acel so wan macalo acholi waribune i kinwa waculo lutino wa woko wacwalo lutino wa ma woko. i lobo bal woko i Ulaya madwong. Ka mitte ni wacato ngom ki dyangiwa, olo ki cat but ngom moni matidi, latin mono ci kwan, okel kwan kwan ma diki maca kelo magoba, diki maca biwilo ngom madit loyo enoni, diki maca bikelo dongo lobo madit loyo ngom ma wan acato-ni. Co acoli macalo kakana, waribone i kinwa, alegowa alega, waribone i kinwa, wamarone i kinwa, Wakony omegiwa, waculu lutino i gang kwan, wamarone i kinwa. Apwoyo Rwot me polo gwokwu, lwonga ni General Daniel Soka.